Дмитрий Кононович сиипсэп, Суорун Омоллоон, Хабырыыс Куйаас баҕайы күн этэ. Халлаан биир кэм сууйбут курдук үп-ыраас, биир да былыт суоҕа. Күн уотуттан тэхтэн баран эрэр, хаһан эрэ сирим күөх чыычаах уйата От кууран, хатан, аны кэлэн көҕөрүөм дуо диэбиттии, санаарҕаабыт, дьүдэйбит курдук күкээрэн сытар. Тыа тугу эрэ иһиллээбиттии дуу, одуулаабыттыы дуу хам бааччы турар. Ханнык эрэ кубарыйбыт эргэ хортуустаах, саҥа сиидэ сырбаахылаах, алтан бирээскэлээх, сарыы тэрбэһи салаҥ соҕустук кэппит Уҥуоҕунан үрдүк, саас ортолоох киһи былыргыта ааттаах аны түөһэйэ быһыытыйбыт сиппиллибитин улаан аты миинэн хаамтаран кирдиэхтэтин истэ, кини тириппит-хоруппут, дэйбииринэн өр буола-буола сапсынан ылар уонна өссө утуктаан тоҥхох гынан ылала Уутун үргүтээри гыммыттыы ол-бу диэки көрөн улаараҥныыр, ата аат эрэ харата хааман, төбөтүн таннара туттан сиҥдэрдэлэтэн истэ. Кинилэр уҥа өттүлэригэр суолтан чугас үс мас күрүө саҕа үрдүк ньичимиэн бурдук үүнэн араҕастыйан турар. Бу бурдук үөһэттэн көрдөххө биир кэм алтантан куппук курдук мүлбүйэр Барыта төгүрүччү им-ньим, барбах ат эрэ туйаҕа хаппыт суолга бытаан соҕустук лабыргыыр уонна туох барыта куйаастан буһан саспыкка дылы: «Эмискэ, арай дьахтар саҥата «Хабырыыс!» диэн аргыый киһини ыҥырда. Киһи дьик гына түстэ уонна «Ээ» диэн төрүт утуктуу иликпин диэх курдук муҥунан көрөн эргиллэн хайыспыта ойоҕоһугар бурдук быыһыгар кубаҕай сирэйдээх, ырбаахытын былаатынан бүрдүнү курдаммыт дьахтар буруйдаах киһилии төбөтүн төҥкөччү туттан баран сиэрпэтин биитин көрбөхтүү турар эбит «Ээ, Өкүлүүн эбиккин дуу? Бу манна тоҕо кэлэн тураҕын?» диэн били аттаах киһи ыйытта. Бу манна Ньукунуурдаахха бурдук быстара ыыппыттара Ээх-дээ, Хабырыыс атын хаамтара турда. Өкүлүүн бурдук күрүөтүн тахсан били киһини атын ойоҕолуу аргыый батыһа хаамта: «Хабырыыс, мин эйигин көрбөтөҕүм өр даҕаны буолла» былырыын, арай түүн итирэн киирэн дэлби сынньан, мөҥөн баартым Онтон бүттэх букатын сылдьа иликкин, кэлиэ дии санаан кэтэһэбин күүтэбин да кэлбэккин. Оннооҕор бу күһүн дьиэм таһынан ааһан баран киирэн тахсыбатаҕым «Оо, Хабырыыс, саататар биирдэ сырыттаҕыҥ дуу?» диэн Өкүлүүн сылгыһыт ыҥыырын төрдүттэн тутуһан истэ. «Ол мин эйиэхэ тоҕо сылдьыамый?» Оттон биир кэскиллээх ойохтуу эрдии ааттаахпыт буолбат дуо? Сатаатар биирдэ киирэн тахсыбат буолаҥҥын. Хабырыыс, Тохтоон бу күлүккэ сынньана, кэпсэтэ түспэппит ээ. Итини этэ-этэ Өкүлүүн ааттаабыт курдук киһини тобулу көрө-көрө, аны атын көнтөһөтүттэн тутан сиргэ хааман истэ. «Чэ, бэйэ, тохтуу да түһүөххэ син», диэн Хабырыыс Холку соҕустук атыттан түстэ. Кинилэр титирик күлүгэр олордулар. Үкүлүүн сүрдээхтик үөрдэ. Үөрүүтүттэн бэйэтэ кыбыстыбыт курдук, сир диэки көрөн баран мичиҥнии олордо. Ол курдук саҥата суох олорбохтоотулар. Онтон Үкүлүүн «Хабырыыс, сатаатар биирдэ эмэтэ таарыйбат буолаҥҥын, Миигин ахтара буолуо диэн сүрэҕиҥ таайбат бэйэккитэ дуу? диэтэ Хабырыыс хортууһун устан күөх дулҕа төбөтүгэр уурда уонна сүүһүн көлөһүнүн сотто-сотто эттэ: «Ол тоҕо таарыйыамый, туох да наадам суох. Ол бииргэ олоруохпут этэ диэхтиигин да, эн хараҕа муннуккар олорон миэхэ туох туһан кэлиэй?» туох эмэ үчүгэй астаах, хойуу чэйдээх буолан киһини астыннарыан дуо? Бэйэҥ билэҕин, мин син мааны буолбут киһибин, миэхэ үчүгэй ас, түс-бас кэпсээн-ипсээн, ыраас таҥас-сап наада. Мин оннуга суох биир да хонугу сатаан тэһийэн хонорум биллибэт. Билигин Кириһээн оҕонньорго бааргын дуу Онно тугу гынаҕын? Онно барарбын, сылгыһыт уол буолан үрүҥ-хара түүлээҕин мин бүрүөрэбин, диэн Хабырыыс сэргэх киһи быһыытынан титирик мутукчатын тоһутан ылан көрө олордо. Бүрүөрэрбин буолан, эн ат үрдүгэр олоро сылдьан талбыккынан күрүлүүгүн. Сорох ыал сааҕын күрдьэ муҥнанар, сааһын тухары хотонтон тахсыбат. «Ээ, эн акаары, тугу өйдөөтүҥүй?» Мин туох киһибин сааһын да тухары өйдүөҥ суоҕа, эн миигин дьаарбайар эрэ курдук саныырыҥ буолуо да, оннук буолбатах. Хор, мин бүтүн улууска биллэр сылгыһыт буолабын, уол чааһыгар ким даҕаны миигин кытта кыайан тэҥнэспэт. Ити бүгүн утуктуу, айанныы испиппин көрүмэ, мантыкаҥ кыыла турдаҕына, хата, атын оҕо буолуоҕа Туох гынаары кириһээн баай сылгыһыта буолбут үһүбүн Хор үөһээттэн оҥоһуулаах, анатыылаах кэриэтэ киһибин Сааһым тухары сэнэхтик сылдьыбытым Сылгыһыт буолуом иннинэ сааһыт этим Ол эн олоҕуҥ диэн олох буолуо дуу Хор ону өйдөөбөккүн Сөпкө да эттим диэбиттии өссө толкуйдуур курдук халлааны өрө маҥаан көрө олордо Өйдүүбүн ээ, Хабырыыс, ытаары гынным буолбат дуо, онно өйдүүбүн диигин. Суох, мин ытаабаппын, диэхтээтэ өссө ордук төҥкөйө-төҥкөйө Өкүлүүн: «Оо, Хабырыыс, Аньыытын ньии мин сордооҕо сатаатар эн аһыммаккын. Хайа дьоллоохтор бииргэ олороннор ыал буолаллар. Бэйиэхэ тахсыбытым уонча сыл буолла да, ол тухары биирдэ эмитэ ойох эр курдук кэпсэттэхпит, доҕордостохпут, бэйэ-бэйэбитин аһыныстахпыт, таптастахпыт дуу, сатаатар биирдэ киирэн хоммоккун. «Ээ, таптаһыы» диэн, туох таптаһыыта баар буолуон сөбүй? Биһиги ааппыт эрэ ирдиир үһүөх дуу? Мин эйиэхэ букатын туора киһибин Мин буоллаҕына бастыҥ сылгыһыппын, маанытык үөскээбит киһибин. Эн буоллаҕына хотон киһитэҕин. Ол кэлэн хайдах сатанан ханнык эмэ паараҕа дылы дии-дии сылгыһыт ытыһын имэриннэ. Онтон син бэргэһэлэммиппит буолбат дуо? Биргэһэ буолаахтаан, ол Үндүрүүс оҕонньор мээлэ холбооттоон кэбиспитэ диэн. Им-ньим саҥата суох баран олордулар Нөҥүө тыа быыһынан сылгылар сырсан ааһаллар, ону Хабырыыс сүтэриэр диэри көрөн олорон баран, «Хамнаһыҥ төһөнүй?» диэн ыйытта. «Төгүрүк сылга үс солкуобай», диэтэ аатыра харата Өкүлүүн. Эмиэ балай эрэ саҥата суох олорбохтоотулар, Өкүлүүн улам-улам санаата түһэн барда, кистээн ытыы-ытыы сиэрпэтин уһугунан сири хаһа-хаһа ыйытта: Хотонун кытта үчүгэйдии буолбут дииллэр ээ дьон, ол кырдьык дуо? Тоҕо саҥарбаккын? Ол аата кырдьык буоллаҕа дии. Чэ, баҕар, кырдьык да буоллун. Оҥоруоҥ оннук эбит. Бэйэҥ хотонун иһигэр сааххын күрдьэ-күрдьэ ытыы сылдьаахтаа. Миигин букатын санаама даҕаны. Бэйэ, аны манна олорон хаалаары гынным. диэн баран хабырыыс туран атын холкунун чиҥэттэ Өкүлүүн эмиэ турда «Онтон миэхэ эмэ хаһан таарыйыан дуо? Наадам суох, сылдьыам суоҕа. Чабараһаай!» Атын чэпчэки баҕайытык мииннэ уонна чупчуруйа түһэн баран дэйбииринэн даллах гынна ат мииммитигэр бастаан ынчыктаата, онтон тыбыыран баран аргыый айаннаан либийэн барда. Үкүлүүн хам баачча туран киһи хайдах миинэрин, барарын, илиитэ-атаҕа хамсыырын, барытын улам сүрэҕин үөлүйэн бара-бара көрөн турда. Кини саһархай хараҕа ала бааччы кутурҕан туманынан туолла, Хабырыыс биирдэ эрэ эргиллэн көрдө уонна суол устун тиһигин быспакка айанната турда. Өкүлүүн дөксө ордукка бырайда уонна толоон ортотугар турар эргэ өтөх балаханын курдук соҕотоҕун туран хаалла. Кини Хабырыыһы хас илиитэ хамсыырын, атын кутуруга сиппиирдиирин букатын ыраатыар диэри хараҕын араарбакка одуулуо турда Онтон сылгыһыт сиидэ сырбаахыта мас быыһынан элэҥнээмэхтээн баран, тыа иһигэр киирэн көстүбэт буолан хаалла. «Барда» диэтэ Өкүлүүн хараҕын уута иэдэһин устун мөлбөрүс гынна уонна аны сатаатар биирдэ көрөн хаалаары бүтэй үрдүгэр ытынна